Actually an amoro wun ka moni keken ka ma wun wutye iye awacci ni platform ma mega eni pa wun ya pa kaka pa lwor ya ka wunongo lokke mo keken ma pire tek ya myero wunen ni wakelo wun atir ka maleng dok wamiyo it dano wa dong ma pire tek awinyo lok ka mo Wiwu po maber vidio mo acel ma Mar Sharing ki Wun ma ocakke ki i lok pa Professor Oganga Latigo ma owaco ni moo tye tung botwa kwica yeah moo tye kunu Father Eric bene dok onwoyo. pud lok ka mo acel-li and inongo ni latin pa professor gang latingo nongo acel moni tye ma onongo ki employing kwija ma i kine performance review kibedo ka keto en nongo malo malo malo dong tye ka timo maber but ange lacen kikwanyo en woko ki i tic kobedo i cawa-ni wan watye ka cito idog gin ma kilwongo ni yer but pe amito ni wuket lok eni weng odok iwi lutela bikos wutye ki jami madwong ma lutelani wumito gubed ka timone but gin ma dong mito wan acwali waketo lok weng odog iwi wan acwali en aye ni lapeny ma pire tek kipeny lok ka mo ba moo tye ka kwene kikome ni and mwaka manyen 2026 ni nongo dong total gityeko nongo dong tic ma megio ma dong moo dong ma goba ni omyero dano gong ocak nongo ne agulu moo ni mukene tye i ye acholi gamente omyero gukati ka maleng guya ka ma moo ni tye iye and jo ma gi ngo moo a ki ingom gi jo ma gibedo kunu ni omyero gunong benefit ki iye Airport dong kiyubo tung Bunyoro kwica but ingeyo ni moo ni ditte tye ka a ki i nwoya ma ni i ngom pa Acholi ni ento gin gipe i top position ki ngo gini because of marginalisation right so wan macalo wan Acholi up front omyero gunge ni lok pa ngomwa pire tek lok pa balalo pud pe otum omyero gua o. konyowa tek pien awinyo ni jo okene be gigamo dyangi pa joni giti gwokone i akul ma megi i dwol ma megi so lok ka balelo myero gua o gudok dugi wan ngomwa ni odong i cingwa lok bwolo bwolo mogo ma wubedo awinyone ma jo okene ti timone vidio o kono ngo wan waye wan kono watimo ngo ka cam bwolo bwolo eoni pe wayeyo dok pe wabedo ka winyo lok bwolo eoni gi co lok mukene madit en lok amoo eno lok amoo myero magoba ne odug bot wa magoba ne obed i benefiting wan pien ngo omi moo tye ka a bene ki tung botwa mapat ki lok amoo ki lok agwoko ngom wa ma balalo myero gu a ni wun wungeyo pressing issues madwong ata lok adyang gitye kenyo jamine dwong ba jamine dwong lok ka dyang gitye kenyo lok kom mucoro wan watye ka culo taxes ento taxes ni mo kitye ka dwokone botwa kenyo ni yat nongo tye ma oromo jami mabeco tye i ot yat ki ngo gi ni lok ka dyang ma kibedo ka werone tekka i kampen obino nongo kiwero wan bene wan wajolo wer. pa wegi pa jir eno myero giko watiyo wan ki komwa me ngeyo twerowa obedo ngo ka wan waculo mucoro nongo wamito bene services omyero odug botwa so is incumbent upon wan, wan lute dero me ngeyo cik wa mono tye ngo Tye jami mukene is not favor ni gamente aye omyero mi a dong apwoyo mada eni man gamente aye miyo in iculo taxes so ka iculo taxes wun okene ti woko ti tic woko uculo ucwalo remittance ma mego gang ya so cene eno ni ka gi taxing gin ni gamente tiyo kwede me tiyo jami mogo mapat pat ti so en tax ma gitimo eno ni omyero wan macalo lutedero omyero wa benefiting ki iye so an onyo wan ma watye i kin gang kenyo-ni omyero wangeyo twerwa omyero ki pwony dano lok aye aye tye ka bino en kit me timo ngo civic education tye time wupeny wiwu ki kenyo ci wugamme kenyo dong nongo wungeyo lagamme so omyero dano gunge gicito ka ye kiyero nining? Ka iyero ngatu moni te lokke ningo? Ngatu moni ma bino ka wille awila wilo kwir ki cente ni ka ibolo kwir ite te lokke ningo? Cito loko ngeye o bedo calo okwara muloko ngeye ki polo. Pe obed ka bolo kwir ki dano ma gikelliwu cente. Angeyo ni dano gitye i cerkin piny kunu ka tiyo jami mapol. Wun wungeyo maber ni gamente mukene gitye gire, gitye gire ma kwir ki bolo mukene o ma nongo pud peya kiyero ye. Ye kono iyer, kono pe iyer, in aye ingeyo ngat ma omyero nongo okari. But wayabu wangwa lawang acel ki ngeye ki wek wang tyeng oter ci oter. Forever kicel keken jo mukene gunyuto ni timme and history has proven it ka pe ka wi pe po iye under Mubarak gin otime i Egypt ka wi pe po i Sudan price of bread okelo ayela yela ni so wan Ugandans nyo wan macalo i Acholi kenyo wan wangeyo kita wan wawoto kwede ki peko mapat pat. Purpur to long we to we leg komwa so wayabo wangwa lawang acel ki wek wang ce oter ce oter an pe atye pi politics ma me Uganda ni an pe atye pi party mo keken but ka ngato mo obitimo gin mo maber pi wan wacako ki i pere tere wacako yero yer ki i pere tere macalo LC wan ma wabiyero ni ocit ocung pi wan ocwal dwan wa malo kunu. Dong bene kadi ka waweko ni gin gucwal dwanwa ni but macalo wan lute dero weng ka wayongo dwanwa watye ki dwan acel ma joni ca ni pe gitye ka timo gin ma wan wamito ni kadi wa MP's watye ki dwan me neno ni wan ka wagure weng lawang acel watimo gin ma nongo wan wamito ka wawaco ni wadeg gini eni ni joni gucwalo dwan gire ento dwan eno ni wan pe wacwako wan wagure ya lwak olu ci kitiyo ki dwan ma lwak tye ka mitone-ni, kiworo lutela, worogi ento pe woro dul lworo, lworo ka wamedo i kom kemwa ci pe obicwalowa ka mo, kigwok kwo, kwo pire tek ento tye ka mo ma omyero wange lok ada dok gin maber omyero obin botwa pe wabedo ka kwo i kwo mo ma nongo dong wakuro calo nongo omyero wabenge abenga calo watye i kwo gang anyik mego eni pire pe obibedo mit wan wangeyo ni wa a ki i lweny pe wamito lweny let's be very clear pe wamito lweny ento yo mo keken ma dano ma obi caring pi that country obi yelle iye pire bibedo tek ki Ugandans. me bedo for once and for all me bedo free agonya i te loc pa civilian mo acel pe angeyo civilian ne nyinge bene pe angeyo ento ka dano calo Dokta Kiza Besigye pud tye i prison pi eight months or nine months cito koni i a year labongo being tried and ki gwoko kunu cik pe ye it is not allowed pire pe tek pire bene pe mit Ka Noob supporters gibedo ka kwanyogi ki dyewor ki abducting gin ki dyewor gibedo ka rweny gidwogo pire pe obed mit ki dano weng gin maber ki Acholi nongo ber ki laloka bene gin maber ki laloka nongo ber bene ki munyankole dano-ni weng girom aroma. Ka wabicwalo dano wunu ma gubicung pi wan ka telo wan, wacwalu dano ma kitgi atir, kitgi genne, pe giloko ki dyeceng gin apat, dyewor giloko gin apat. Eni omyero wayabu wangwa macalo Acholi, wayabu wangwa, watiyu gin matir, gin ma nyuto woro i komwa.